Ber tutwal, amyero ajol wu dok odoco i Lakwed TV kun an Ladit-ti Ben kacel ki Ladit Ouma Richard Okalomac i yubwa me tekwaro. Pol kare nongo watiyo nirit kacel kun nongo watye ka loko lok madwong, lok ma konyo kaka dong tino lutuwa. Wan wangeyo maber ni cemone pud onywene o calo cen kak i ker kwaro Acholi ka ma nongo in inongo ni jami mukene otime ma pe beco tutwal ma omyero kitum ma tutwalle i kare ma rwodi gubino nongo gimito donyo i gang ker ma megi ento mony obelle ki rwodi marac. ma bene rwodi mukene kigengo pe gudonyo. Ot bene ka ma pol kare gin gibedo ma nongo gin giketo kacokke ma meggi me lok alara, ot enoni kiloro rwodi mukene gubedo i te yat, rwodi ma nongo kiwirogi ki moo gubedo ma nongo gitye ki laa bene. Ci dong kaka eni en aye tye ni wan wabineno tim ma Ka ma enoni, ka otimme tim marac ka ma enoni, pol kare i kit me cik me tekwaro kitimo gin ango? Apwoyo matek Mister Deben
me ye na kong me cako lok. Ineno an kare ma aloko i radio ABS tekwaro Abedo ka wot ki ker kwaro cwiny pi mwaka aryo ma awoto calo laming ento nongo jami weng atye ka neno gin ma an atye ka mito i wiya tye ci abino aloko ni wan watye ki ker ento kerwa ni tere tye ogom. Ento kun pe ayeto ayeta ba gin ma onongo an aneno. Co tyen ka watye i lakwed ma dano ma i lum ma woko weng tye ka nenowa, wan wabiloko ento pe nongo watye ka cano acaya paco ento pyere tek ki in latin acoli ma ipe gulu ma itye woko ma pe ingeyo gin ma kany ento kadi jo mukene ma tye gulu kany lok ma biwacci bene pe gingeyo ento amito nge An kikwanya ki i ABS pi tito lok ada pien ni abedo ka tito kit ma kaki yam gubino kwede kany kaka ki acel acel ci kaki ma tye kany-nye ma guwacci gin dong giume ni dong kingeyo ni gin acholi pe kingeyo ni gin kong ma langone. Waco ni en gin onongo dong pe gingeyo ni gin alangi. Ma kor me jonge ma yam gudonyo adonya kany, gin waco ni onongo gin pe gingegi dong ni gin ojong. An atye ka tucu ne. Myero pe Kikwanya ginen woko. dokke. Oh. Eh, kikwanya woko ki kenya. Ineno? Ci gin ma kite onongo timme. Eh, eh, eh. Ci pire tek ki ngec ma an atye kwede i wiya, oweko lutela mukene pud dok ki- kikela ka maleng ni myero alok ki dano. Pien jami ma nongo an angeyo tye. Ada, Mister Dibem, an acito i Ker Kwaro. Ker Kwaro Acholi, lok me laro ngom kare ma kiwaco ni rin otal tye i Ker. Abedo ka wot. Ka in icito ka riyo i opic ka ma kiriyo iye tal, nyo ka ma kitiyo iye ngat ma lubo acana ki lalub kor en ngat ma lubo acana ca, acito abedo mot ci apenyo omego acel ki i opic, omego lakor apenyo omego lakor ma an atye ki penya ngat eni tye kany macalo ni ngat eni tye kany macalo ni. Omego ogamo ki opic kenyo owacci, Lok eni ipenya kare, lok kom jo-ni obedo tek mada ento kiwaco ni dong kong gubed kwede otunu. Co acoli luwota.
Ma nyuto ni jo-ni enoni nongo. Pe omyero onongo gin gubedi ki i kwena. Myero pe gubedi.
Aco luwota, gin ma wuwinyo kiwaco ni Acol onywene-o ni, onywene ada. Ento wun pe wubiniang ni onywene mono ki ka kwene. Pe wubiniang. Me acel. Ma an awoto kunnu i Ker, i lok kom kukukuku mubedo i kin maci ki acoli i apar. Nino mo acel, rwodi ma i mati weng gucokke mutoka acel pong gubino gulor i Ker kwaro acol kenyo. An abedo i te muyeme kit eni ki woko calo an lamingo ci Apenyo ngat acel ni lwori ni gubino pingo ci owach ni lwori ni gubino pi lok ma tye ka timme i kin maci ki acoli i apar ci gucito en nino eno aye anena ki rwot acana kicito i gang rwot acana me tero opic ento amito kobo ni gin ma timme i opic acana dong tye dano madit lujo me opic gire tye. Ento en aye kiwaco ni, Aculo nywene-ni, aculo nywene-ni, en eno. Te lokke bene eno, atye ka waconi ni, lok ma matini gubino loko. Ka yang loc tye maber, onongo kikwanyo lok pa matini kidwoko bot rwodi kacel acel cen, rwodi poko ki jo me eriane. Wan bene watye ni. Ludito ma tubino guloko kuman kuman onyo gukwayo kica. An adok i kin gang, pe amito winyo lokki. Lok oling wa i cawa-ni. Nitik, acwali mere ma ngeyo ni mati weng ma rwodi gubino i opic acana. An atye aneno ki wanga
Ineno lok ma pire tek kit man ma poko kaka ki poko kaka ka obino i nyim rwodi, rwodi myero gumi lok ocit i te dero wek lute dero onge ni mone peke, lute dero onge ni mone ogik. Man dano weng pe tye ki ngec i kom lok. Ineno meno goro me tela ma aneno. Me aryo nyweno acwali tye kit man wun acwali luwotta omyero wun wuti wa wulaya-ni nyo jo ma tye woko wun ki kunnu kikwanyowu kiketowu i te rwot pa munu kiketowu. kun in ia ki i Uganda kany ka icito kunu, kiketowu, onyo ka ocito onywal kunu onya, kiketowu me bedo te ker pa munu. Kong mono munu kulu kuca, kong adug kong ilango en, bot omigowa en, i te ker pa Rwot Nyazi-ni. Acwele ma yam gitye i lango kunu con, gitye bac, gitye bac i te kom pa Rwot Nyazi, tye, Aya ka i pa kabaka kono, acwele ma naka yam gitye i Kampala dwong ata. Tye acwele mo ma lubo kor kabaka. Abedo ka pido ki lok angomma ki lango mo. Kinyweno lokka oli weng lango aye oloyo lok pien ni won kom onongo lango. Itye ka nene? Ka icito i te ker. kunnu in pe ibici nongo Acoli. Acoli tye dako ma mego lakwor-ni. In pe ici nongo Acoli. Acoli tye okelo ma en lawi bulu.
Okelo an aye abed angeyo ni en lating adita pa Rwot. En tye lawi bulu.
En bene otingo adita, en bene tye lawi bulu ma loyo Acoli weng. Ci. Gin ma tye ka nywano acwli, jo ma pe acwli ni ka lok obino i kom acwli giwaco ni uu an bene yam kakana gubino abina kany mono me ka acwli giwaco ni uu an bene yam kakana gubino abina kany mono me ka acwli gitye ka timone onongo myero kumitti pa acwli. ma ki kwaro me pa yere ma botwa eni kumiti weng obed acwili acwili ma ka guloko lokgi gutweyo lokgi pe kato woko ento mwuwa ango
ma romo bedo kong adok manok ilwongo ni pa yere ento ange ni kacalo ike kwaro ka eni Gubedo i lawigi, ngattono obedo calo lawi rwodi liweng, en aye rwot me payera ma en aye onen dong i bedo acana me aryo. Dong en pe bedo rwot pa Acholi, rwot pa Yera. Ento en ka ce gwok dong komitine ma koni gwok bibedo tye,

ki acwel mo dong kunu i cing Rwot Atyak aye odong calo Rwot lwor. Atyak aye obedo dano madit. Co ka oweko tela tye ka dokke i Atyak, tye ka dok pi kit ma Atyak obedo ladan madit wa ki i Cudan. Tela ni eni dok i otte kakare. Ah, Gire ki waci Pa ko ira. bed pi tutunu. en pi tutune do.
Pa ira muweko en kilwongo ni ayira en aye dong tye rwot pa cwali weng ma cwali a ki Cudan ki weko atyaka kunu ayira aye gubino ki dano lakacel kibino kibino ayira obino ayira obino koc obino pa tiko obino lamogi gin guwoto kacel. aa i kin gurup tim eni acwele mukene calo kor laboragi kono calo kaki mukene ma nongo gudure dong i kom gurup enoni obedo tye, itye ka nene? Ci kare ma kicako kwano dano ki kany kinongo ni ayira tye ki dano ma en gwokogi dano alip apar abic ki miya abic mono dano pa Rwot ayira. Koc onongo tye ki dano alip angwen, atiko onongo tye ki dano alip angwen, lamogi onongo tye ki dano alip acel ki miya abic. Ineno wee? Lamogi ka eni gin onongo tye alip acel ki miya abic keken. Itye ka nene? Ah, lugobo pe kikwanogi pien ni gin owoto ki Rwot lwoo gucito i te got ngeta. Ka gungolo nam gucito loka bunyoro, ka giweko wote kuku kunnu, ineno, jo ma kikwanogi ki kany i mwaka alip acel ki miya aboro nono, i mwaka alip acel ki miya aboro, en aye mono Englic-ki obino kany, gudonyo ki te loc, ka kicako kwano dano, kinongo ni ayera aye tye ki dano madwong. Ineno? Ci dong kicako yero ayera me loyo wi joni weng. En ayera-ni, ayera-ni en aye dong nyinge kitiyo kwede ni lub ayera. Ineno wee? Jub ayera. Ineno? Wan otiyo ki nying Rwot ma mwono kare ma bino dong kituketo en Rwot pa ayera ma en aye loyo wi acoli weng, oweko Ker ma acoli madit tye pa ayera. pi enoni. Aya, Rwot atyak ma kiweko Cudan dong oto kunnu, lutinna aye dong gubino. Ine awe, coka ker kitye ka wacci tutunu kidwoko i otte caa-ni, pien ot ker madit ma nongo odong i cing Rwot, Rwot lwor oweko ker. tela pa cul i cinge, en aye atyak. Ineno? Ngat ma tye nyim i opic ma in inongo en tye obedo i kom i opic ma kadi acana pe dano duc bino bot en, dano duc bino bot en, en aye tye lango. Me aryo, lalub kore tye ki wed kore mo jong ma yam obino kany. Ka dong me adek, lawi bulu okelo. Ka me angwen, mego lakor. Ci in ka icito ki lokki i cing larok obuketi kwene mung mo tye ka kiloko lok me mung kany en larok wa ingeye ni kenyo gang gi ko ee kono giryaka ryaka ko gimiyo amiya me kwanyo en kete kenyo ling ki mung ling ki mung ining kadi ka kibineko in en pe nongo litte wod kwar mo jong ka kibineki ojong tye ka yelo dano wadeke pe owinyo kitimi engo Aya ka calo wulango en ngeyo ni gangi tye wa lira, ngeyo ni gangi tye wa ilango kany dong en kome tye i rwom i opic ka ker dong ka lok moni obino ma oneno kome ma diyo kome acwali en pacce lakite lokke kato bino botwu ite dero wuwinyo kite dong wunongo ki peko ni pe timme tye dano aryo-ni kunu gin acwali kur. Alwongo Abiezer wa ci lwoti ma lüb acana myero ki yer acwli acwli lalub kor eno ni dok obed acwli acwli alwok i radio en lok ada wek gi wora oo ci myero atit lok ada ci wun ka wuwinya myero wunge ni te kom eno ni muweko ki waco i kom me tere goro pien luroki tye ka telo acwli kur.
Acan a kuca kene bino bedo i kin lurok ka koni ngat ma olio ni aa lok eni pe kitim kumeno ee lok eni tye kuman ee ca okene acan aye aye ni ada oweko neno pa cwali ma oneno
labongo olwongo nying in dong wek iniang maber ni joni pe kaka cwali jo ma gitye ka tic ki acana nyo gwok ma gilubo kare ki nangagi ni ilubo kaka. kor kakagi kite gua kwede. Maber,
alubo kor kakagi-o weng, angeyo. An atye ki buk me tekwaro ma yang acon ma nyuto kite dano ocako bino kwede, buk ma tito lok me mwaka alip acel ki miya abiro ki pyera aryo. Aya acel tye tito buk lok mucakke mwaka alip acel ki miya abic, atyak kimiyo ker mwaka alip acel ki miya abic ki i Sudan. Ka Rwot lwor oa obino, lira, ma lyel pa Rwot lwor tye oto tye i te got ngeta, kiyiko kenyo. Buk tye bota, ma moko jamini, ma tito ni, Kaka munyo obino donyo bot joni, kaka munyo obino donyo bot joni. Ci aneno, ci apenyo ni, Ngati-ni opopore ka bedo wi kom kany? Ngati-ni opopore ka bedo wi kom kany? Ci megoni en ogama iye lok, oweko acol luwota. Meno aye lanywen muweko ker pa wan Acholi tye marac pien ni lutela ma gitye iye ni mapat ki Acana meno enoni lurok, larok paro piri keri kwe pwonyi bene kok pe tamo piwu co meno aye ka ma bal tye iye muweko anongo ni myero awaci aya wek orwodi ite yat te ngangi bedo lok Acana, Acana tye bedo i ode kuca wange lwongo alwonga ni obin. i kin dano. En lutela-ni aye giweko rwodi ni yat. Wun jo ma wutye i opic, myero wunen kit me yuboyub wek kijol wele ma bino ko, ci ka gitye ka mono rwodi woko, ki tyen lok me igi ni, 'Enoni ko wan nyo ngo? wek gulanne kunnu. Itye ka nene? En lok ma tye enoni, rwodi ka kimoyogi woko, rwodi-ni eni pe gingeyo poko wic ki leb.